Essalamualeýkum hormatly ildeşler! Men žurnalist Allamyrat Rahymow. Bu gün iki müň ýigriminji ýylyň sekizinji noýabry. Garaýyş atly nobatdaky gepleşigimize başlaýarys. Garaýyş atly bu nobatdaky gepleşigimizde biz türkmeniň beýik şahsyýetleri baradaky söhbetimizi ýene-de dowam etdirýäris. Bu gezekki gürrüň ediljek şahsyýet Türkmeniň taryhynda uly yz galdyran Teke gyzy Tatýana. Teke gyzy Tatýana baradaky söhbetimizde-de men Türkmenistan boýunça bilermen Gurbanmyrat çagyrdym. Gurbanmyrat, hoş geldiň gepleşige. Salam Allamyrat, salam ildeşler, hoş bolduk.
Indi Gurbanmyrat, şu Teke gyzy Tatýana barada gürrüň etmeli bolsa, men Ynam bilen aýdybiljek-dä, şu wagtky ýaşlarymyzyň köpüsi aglabasy şoň adynam eşiden däldir. Sebäbi Türkmenistanyň okuw programmasynda-da bu soňky wagtlar hiç hili öwredilenok, onsoňam Türkmenistanyň habar serişdelerinde, ne telewideniýesinde, ýa radiosynda, ne-de bir gazet-žurnallarynda ol barada bir maglumat çap edilýär, ol barada bir ilata maglumat ýetirilýär. Indi şu barada-da ýörite şu gün gürrüň etmegi biz makul bildik-de. Indi bir gysgajyk men ýatlap geçsem, Teke gyzy Tatýana kim bolupdyr? Hem näme üçin oňa Teke gyzy diýlipdir? Hem näme üçin oňa Tatýana ady dakylypdyr? Oňam hemem türkmeniň taryhynda nähili rol oýnapdyr? Teke gyzy Tatýana şu bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylda general Mihail Skobelewiň ýolbaşçylygynda rus patyşalygynyň goşunlary Şol Gökdepe galasyna hüjüm edenlerinde, bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylyň on ikinji ýanwarynda, şo taýda gala rus goşunlary tarapyndan ýaňky ýykylyp, hemem hüjüm edilip dargadylanda, türkmeniň goşuny şo taýda köp çagalar ýetim galýar, enesiz-atasyz, her kim başyny alyp gaçýar çölüň içine tarap. Şonda-da şol bir gyzjagaş, bir teke gyzjagaşy şo taýda bir Rus, bir garry bir rus esgeriniň öňünden çykýar. Ol esgere-de Rodion diýen ekenler ady. Şolam soň ýatlanylýar taryhy oçerklerde, eserlerde. Ana şonda şol Rodion atly ýaşuly esger, rus esgeri şo gyzjagazy alýar, üç ýaşlyja gyzjagaz, şo şo wagt üç ýaşly, üç ýaşynda eken-dä. Ondan şonam ýaňky general Skobelew görýär. Görýä-de, bny bu kim diýýä. Bolam aýdýan-a, şun ýaly bir gyzjagaş onuň, Bu general bny adyny soraýa-da, Siz kimiň gyzy sen? Nirden geldiň? Taýp. Bolam aýdýa, Men bilemmok diýýä kimiň gyzydygyny. Şo indi soň ýatlamalara görä şeý diýilýä. Belki, ejesiniň-kakasynyň adyny elbetde bilýändir, üç ýaşly çaga welin, ýöne olary indi nirden tapjak? Şo ejesi-kakasy belki şo taýda gurban bolandyr. Ýöne ýanynda hiç hili bir eje-kaka tapylanok. Onsoň

Şu çagajyk öz adynam aýdyp bilmedi, şu çagajyk öz ene atat, ene atasynyňam kimdigini aýdyp bilmedi. Şoň üçin hem diňe bile ýatlan zady men tekelerden diýdi. Şoň üçin hem ýaňky gyza Teke gyz diýip Tatýana diýip at goýýarlar. Tatýana diýibem at goýmagynyň sebäbi şol 12-nji ýanwar, ýaňky täze kalendar boýunça 25-nji ýanwar, şo hristian kalendarynda ýörite at bilen baglanyşdyrylýan günler bar-da, şonda şo Tatýana güni eken, şo on ikinji ýanwar. Tatýana gününi hristian kalendary boýunça atlandyrany üçin, ýagny şu gün Tatýana güni eken, geliň şuňa Tatýana diýip at dakalyň diýip, şol inisiatiwa-da ýaňky rus generaly Skobelewden gelýär, basyp alyjy general. Onsoň buň üstesine-de, indi bony diýýär, biz diýýär hristian dini boýunça buňa diýýär, Ýaňky at berdik, indem diýýä, Buňa-da diýýä, Azan ata gerek, azan ene gerek diýip, o orslaň, ýa hristianlaryň bir düzgüni bar-da, ýaňky täze doglan çaga Azan ata bolmak, azan ene bolmak düzgüni bar. Onda-da ýörite ýaňky ybadathanada bir dessur geçirilip, şonda ýaňky neme diýilýär-de, olaryň öz dilinde aýdylanda, Sen krişşionnymy ýa krişşionny dälmi diýip soraýandyrlar çagalardan ýa adamlardan. Şo Kristiýdi etmek diýlen düzgün. Ana şonda-da hökman bir erkek adam hem bir aýal adam şu öz ene-atasyndan daşary şoňa adan ata bolmaly hemem adan ene bolmaly. Ana şonda şol şu adan atalyk roluny şo general Skobelew alýar. Şo ýaňky türkmen gyzjagazyna, teke gyzyna men niýe şu adan ataslyk roluny alaýyn diýýär-de, şo taýda dessur geçirýärler. Onsoň indi adan enelik nemesinem rolunam şo taýdan bir rus ofiseri bar, şo taýyp baran, özem knýaz. Aw, şol knýaz rus ofiseriniň adam Şahowskiý eken, şoň aýalyna, aýalyndan haýyş edýärler. Oň aýalam Ýelizawete Milýutina, Ýelizawete Dmitriýewna Milýutina diýilýän eken. Ana, ol aýalam ýaňky rol alýar, menem diýýär, bu onda Azan enesi bolaýyn diýip, şo dessurdan geçýärler. Onsoň netijede-de ýaňky gyzy, ýaňky rus eskeri bilen bilelikde ýaňky nemäýe ugradýarlar. Moskwa ugradýarlar. Bir aý geçenden soň ýaňky Moskwada peýda bolýar. Ondan başga maglumatlara görä, şo ýaňky žtk gyzyny Moskwadaky bir ýetimler öýüne tabşyrýarlar. Ýetimler öýem soň soň anyklanylýar, şol haýsy öýe tabşyrylypdyr. Ine şu taýda men şoň suratynam görkezip biljek. Ine şula şo Tatýana Mihaýlowna Tekinskaýa. Näme üçin buňa otçestwo berenlerinde-de Mihaýlowa diýip goýýarlar. Sebäbi şol general Skobýewiň Askabelowuň ýaňky ady Mihail-la, şol öz adyny berýär, oçer, şoň oçestwosy hökmünde. Şu general Skobelewiň adyny alýar, Tatýana Mihailowna Tikinskaýa diýip omuň ýaňky öz tiresine görä goýulýar. Indi şoň okan, ýaňky mek, ine bula, ine şu Skobelew, ýaňky gürrüňini edýän, Gökdepe urşunda Gökdepe galasyny basyp alan, ine şoň, şoňa goşuna ýolbaşçylyk eden şu general Dmitriý Skobelew, Onki mekdepde-de şo okan ýeri bar. Häzir ontäk diýen mekdepde okan ýeri diýdik-de, ontäk oňa birazjyk irräk okan ýerini biz soň gürrüň ederis, ýöne şoň ýaňky aýtdyk nämä tabşyryldy diýdik-de, çagalar öýüne, ýetimler öýüne tabşyrylýar başda Moskwada. Soňam ýaňkyny ýene ýetimler öýünden yzdan alýar. Kim alýar ony? Şol ýaňky aýal maşgala bar, knýazýa, knýaginýa Ýelizaweta Dmitriýewna Milýuçina diýilýän aýalyň aýallygy ony Natalýa Wladimirovna Şahowskaýa şony özüne gyzlyk edip alýar. Şo gyzjagazy. Ýa türkmen teke gyzyny. Hemem şol ýaňky knýazyň öýünde kemala gelýär ýaňky gyzjagaş. Gökdepe galasyndan tapylan gyz. Onsoň buny hem edil öz knýazlaň öz terbiýesini alyp, terbiýesi berlip, zat edip, hemem Şol ýanky knýaginýa Natalýa Wladýirmna Şahowskaýa şoň hemme töleglerini töläp ýanky aýal gyzlar nemesine institutyna okuwa salýar. Ine şol instituta mena Ýelizaweta instituty diýlip ýanky ýanky Ýelizaweta neme ine şu mekde ine görkezeýin häzir şu ine. Şol suraty ine şu taýda okan, şu taýda okapdyr da, şu institutda okapdyr. Moskwadaky institutda okapdyr. Awa. Indi şu olam ýanky Moskwada ýerleşýär. Indi şu barada soň dokumental film hem e, surata düşürilen. Onam kim düşürýär? Öwlüýäwli Kulyýew diýip bir biziň režissýorymyz bar. belli režissýorymyz Şoň ogly Ýusup Kulyýew ne şu garaşsyzlyk ýyllarynda ýörite bir dokumental filmi surata düşürdi. Şonda da birazjyk gysgajyk gürrüň berilýär, elbetde doly giňişleýin gürrüň berilmese-de, ýöne şol edilen bir uly işleň biri diýip hasaplaýan. Şu garaşsyzlyk ýyllarynda şony şu häkimiýetler döretmedi, şony kinostudiýanyň özi döretmedi, ine şu tagallasy bilen iki bölümden ybarat ýörite dokumental film surata düşürildi. E, şuň iki bölüm hem bar YouTube-da. Tatýana Artukgul Tekinskaýa diýip ýazsaňyz, bir birinji, ikinji bölümden ybarat bolar. Ana şonda da bir gysgajyk maglumat berilýär, şu taýda diýýär, nirde okady, nähili tälim aldy, şony men birazjyk eşitdiräýin şu kadrda.

Ene şu demir basganjaklardan ol ýöne pikir edipdir. Kim ol? Nirde onuň asly? Nirde onuň Watany? Ol indi ýetişen gyz.
Ony şular ýaly gysgajyk maglumat berlip şon ýaly kino döredilipdir dokumental film. Indi bu şonda da ýankyň şu Tatýana indi Tatýanaň gyzyn gyzam tapylýar. Uly gyzy Anna ul diýip bir gyza gyzam bolan. Ýanky Tatýana Çekinskaýa gyzam tapylýar. Olam Aşgabatda ýaşan. Özem şol Gaty uzak ýaşan bolmalylar, sebäbi şol iki müň onunjy ýyllarda ýäm şol şol ýaňky dokumental film üçin ýörite söhbetdeşlik söhbetdeşlik geçirilip, şondan interwýu alynýar-da. Şoňam ýazgysyny men eşidiräýen häzir. Şu taýda şol ikinji bölüminde şoň berýän gürrüňi bar, öz ejesi barada hemem şolaň soň ýene-de ikinji gezek Türkmenistana gaýdyp gelişleri hem ejesiniň aradan çykyşy bar.

Ine şolam, şol aýal şol Tatýana Tekinskaýaň uly gyzy Annagül. Indi, umuman, Tatýana Tekinskaýaň ömri barada, işi barada ýaňky bir maglumat umuman bar-da, ýöne käbir detallary bar-da, şoň ýaňky näçe çagasy bolupdyr, hawa, näçe gezek äre çykypdyr, näçe gezek aýrylyşypdyr, şo meselelerde birazajyk gapma-garşyrak maglumatlaram bar-da. Indi, Men köpräk gürrüň etdim welin Gurbanmyrat senem indi üstüni ýetiräýseň-dä özüňdäki bar bolan maglumatlar bilen şuny biziň ana şu watandaşymyz şu Gökdepe galasyndan tapylan türkmen gyzjagazy oňa-da Tatýana diýip at berlip hristian dinine-de ýaňky azan aýdylyp kabul edilen hemem general Skolbews Skobelew tarapyndanam ýaňky azan ata bolan bolnan oňam ýaňky knýaginýa tarapyndanam azan ene bolnan şo gyzjagazyň ömri barada sende-de nähili goşgar ýaly zat bar bolsa, menem soň ýene-de yzyny dowam etdirerin-dä. Aýdaýsaň. Hawa, Allamyrat, başynda belleýşiň ýaly, türkmeniň beýik şahsyýeti we hökman öwrenilmeli, hökman her kimiň, her bir türkmeniň, her bir Türkmenistanda ýaşaýan watandaşlarymyzyň bilmeli bir şahsyýeti. Gynansak-da, ol hakda hiç agzalanok, şoň üçin hem bu gepleşigi taýýarlamaklyk uly öwgä mynasyp we eger-de Tatýanaň geçen ýoluny şeýle bir umumy bir agyzda aýtjak bolsak, ol hawa, Orsýetde knýaz maşgalasynda ýaňky aýtşyň ýaly ýetişen bir gyz we şo ýerde ömrüni dowam edip, akja geýnip, akja zontiklije bir aristokrat maşgalasynda dowam edip bilerdi, ýöne Tatýana öz milletine, öz Watanyna hyzmat etmek üçin öz taryhyny öwrendi we şol Watana, şol millete hyzmat etmek üçin näçe ýollar aşyp geldi, näçe kynçylyklar aşyp gelip we özüni, ömrüni bagş etdi diýsegem bolýar. Türkmenistanyň, türkmen milletiniň, Watanyň Hawa, Garaşsyzlygy üçin, şo ýerde ýaşlaryň bilimli bolup ýetişmegi üçin ömrüni bagyş eden bir şahsyýetimiz. Indi bir müň sekiz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda doglan we bir müň sekiz ýüz togsan birde-de, segsen birde-de şol uruşda üç ýaşyndan geçen bir çagajyk bolýar-da we ol Bir müň sekiz ýüz togsan dörtde ýaňky aýdylan instituty gutaryp, ondan soň mugallymçylyk, mugallym bolup işläpdir we şol döwürde Türkmenistan hakda, türkmenler hakda köp gyzyklanyp gidip, kitaphanalarda, arhiwlerde türkmenler hakda öwrenýär we özüniň mugallymlaryndan, bilimi bolan türkmenler hakda bilýänlerden soraglar berip, Türkmenler hakda gowy öwrenýär we Türkmenistana gitmekligi ýüregine düwýär. Şonda halypalarynyň biri aýdýar, Türkmenistan diýýän ýe ol Zakaspiýskiý bir tozap ýatan bir ýer diýýär-de, bir çöl diýýär. Sen o ýere gidip näme etjek diýýär. O ýerde sen ýitersiň, o ýerde adam ýaşap boljak bir ýer däl. Olaň gözünde şeýle bir ýer bolup görünýär-de, bir tozap ýatan bir ýer. O ýerde ne medeniýet bar, ne bilim bar, Ne şäher bar, ne bir normal bir siwilizowanyny bir ýurt bar diýip göz öňüne getiriliýär. Hakykatdan hem belki olaň derejesinde şeýleräkdir şo wagty. Hawa, şeý diýýär weli şonda-da Tatýana ony diňlemäni gaýdýar we gelip. Üstüne goşjak birazjyk zatlam bar, dynja şu gaýtmaka agzajak bir gürrüň bermeli zatlar bar. Şol Şu Tatýana Tekinskaýa barada bir edilen hem ýazylan uly işleň birem ýazyjy Ata Atajanowyň Teke gyzy Tatýana atly eseri bolupdy. Ine şol şo kitap ine şu nemede-de internetde bar. Şu internetde ine şu taýda kitaphana net buk on alty segsen bir nomer bilen ýazsaňyz şo çykýa. Ýa-da ýöne Teke gyzy Tatýana diýip ýazsaňyzam çykýa. Onuň şu taýda ýükle diýen bir ýeri bar şoňa bassaňyz Şony tutuşlaýyn ýükläp bolýar. Şony kimdir birleri bir ýagşy ýagşy ýagşy adamlar şony goýupdyrlar, ýörite skanir edip şonuň skanyndan geçirip goýupdyrlar. Hawa şu kitaby iki bölümden ybarat roman. Şu Atadajanow şony 84-85-nji ýyllarda ýazyp, soňam 87-nji ýyllardan ýa sowet häkimiýeti ýyllarynda şony neşir etdirdi, şo çykdy. Biz özümizem şony okapdyk. Indi son ýene-de täzedenem şony ina okamaga mümkinçilik bar. Indi şonda At Atajanov şo taýda bir detallaryny ýazýar. Gaty düýpli öwrenipdir ýazyjy At Atajan. Şonda ýazýar, şol ilkinji durmuş guran adamsy şo şonda Ukrainaň Harkow şäherinde bir ýaş oglan, bir ors oglan bilen duşuşýar. Olam täze ýaňy bir instituty, Moskwanyň institutyny gutaryp, şo taýda farfor zawodynda Inžener bolup baran oglan bilen Pýotr Skwartsow atly bir ýaş ýigit bilen durmuş gurýar, halaşýarlar. Özem, Tatýanaň özem Moskwada ýaňky instituty, aýallar institutyny gutarandan soň, Harkowa ugradylýar-da, şo taýda aýal-gyzlar gimnaziýasynda mugallym bolup işleýär şo döwürde. Ana, şonda-da şo tanyşýar, ýaş oglan bilen durmuş gurýarlar. Indi şu taýda iki sany wersiýa bar. Ýaňky käbir biziň žurnalistlerimiz öz geçiren derňewleriniň netijesinde şonda Şol Pýotr Skwortsowdan üç sany gyzy bolupdyr diýip, ýaňky maglumat tapypdyrlar. Şu ýaňky Ýusup Kulyňam filminde bar şo barada agzalýar, üç sany gyzy bolupdyr diýip. Durmuş guranlarynda bir müň sekiz ýüz togsan sekizinji ýylda ýigrimi bir ýaşynyň içinde durmuş gurýar ýaňky ýaňky oglan bilen. Onsoň ýöne bir müň dokuz ýüz bäşinji ýylda-da aýrylyşýar-da, indi şol, şol aralykda ýedi ýylyň içinde şolaň üç sany gyzy bolupdyr diýen maglumat bar. Ýöne ýazyjy Atadajanyň romanynda bu barada hiç zat ýok, diňe şol durmuş gurdular, soňam aradan ýedi ýyl geçensoňam aýrylyşdylar diýip maglumat bar. Şonda hiç hili şoň çagasynyň bolandygy aýdylanok. Indi şoň aýrylyşmagyna sebäp bolan zadam şo Tatýanaň öz ýaňky durmuş barada garaýyşlary bolýar, rewolýusion garaýyşlary bolýar. Sebäbi Tatýana hem şo döwürden e, şol bolşewikleriň rewolýusiýasyna simpatiýa bildirip başlaýar, emma oň durmuş guran adamsy e, ýa-da Piotr Skwartsow, ol bir baý adam, hem hem e, ýaňky zawodyň hem eýýäm eýeleriniň birine öwrülýär. şo taýdaky farfor zawodynyň oň garaýşy kapitalistiň bir tip bir tipiki bir kapitalistiň garaýşy bolýar. Hawa, ol bir adaty halkyň aladasyny etjek, adaty halkyň, ezilýän halkyň hak-hukugyny gorajak adam däl. Şo meselede-de ikisiniň arasynda konflikt ýüze çykýar. Netijede-de şol garaýyşlaryň, syýasy garaýyşlaryň, bir dünýewi garaýyşlaryň netijesinde-de bular aýrylyşýarlar. Onam iň soňunda şo aýrylyşanda-da näme maksat bilen ýaňky aýrylyşýar, ol men diýýär, barybir meniň Watanyma gaýdyp gitjek. Äriniň maksadam şo wagtky maksady Germaniýa göçürmek öz biznesini. Hasam nimedenem çykyp gidip, Ukrainanyň territoriýasyna, Orsýetiň territoriýasyna gidip Germaniýada ýaşamak. Emma Tatýanaň arzuwy çagalykdan beslän arzuwy ahyrsoňy şo Watanyna, dogduk Watanyna, Türkmenistana göçüp barmak, şo taýyp gitmek. Şo taýda halkyň bilim, ylym derejesiniň ösmegine ýardam etmek, şol arzuw bilen ýaşaýar. Özem şol döwürde, ýaňky tapylan döwründe, Gökdepeden tapylan döwründe şol ýaňky esger bar, Rodion diýen garry esger, rus esgeri. Şony çagalar bagynda çagalar öýüne tabşyranda, şoň eşigini çalşyrýarlar-da, rus eşigini geýdirýärler, zat edýärler. Şoň türkmen köýnejigini gyzyl, ýaňky gyzyl Keçeni köýnejigini saklap galýar, ýaňky esgerde, soň şony tapyp, şo gyzjagazy tapyp täzeden birazajyk ýetişenden soň şo köýnegi şoňa gowşurýar. Tatýana-da şo özüniň türkmen keçeni köýnejigini bagryna basyp, ýanynda mydam saklap, şony arzuw edip gelýär, Men şu köýnegiň tikilen ýurdunym gatanyna men haçan dolanarkam, men ir güýç dolanar diýen arzuw bilen ýaşaýar. Şo wakalaram Atadajan örän ýaňky inçelik bilen. beýan edýär şo bolan wakalary. Hawa, indi men jaňky şu Türkmenistana dolanmazynyň öň ýanyndaky bolan wakalara bir azajyk ser salyp şuny ýatladaýyn diýdim-de, hawa, indi ýaňkydan indi Gurbanmyrat dowam ediberersiň indi. Nähili soň, soňy nähili bolýar buň? Hawa, indi ýaňky eseri hakynda-da belläp geçesim gelýär. Hakykatdan hem şeýle bir uly şahsyýet hakynda näçe kitaplar ýazylsa azdyr, ýöne iň azyndan Ata Atajanow öz beýik ýiti galam bilen bir kitap ýazypdyr we kiçik kitap däl, gaty gowy kitap ýazypdyr we gynansak-da şu wagt şo kitaplar biziň ýurdumyzda täzeden çap edilenok we barlaram olaryň ne satyşda tapyp bolýar, ne-de ýaşlarymyza ol hakda hiç ýerde informasiýa, bilim berilenok, bilgi berilenok. Ýöne şolaryň elektron şekilde ýaňky diýişiň ýaly barlygynyň özi uly zat we nesip bolsa şu gepleşigimizem köp kişiniň şo kitaplary bilip we şahsyýetlerimiz hakynda bilip öwrenmeklerine bir itergi berer diýip umydymyz bar. Indi hawa Tatýana gelenden soň Türkmenistana gelip ýaňky ilk-ä Şo ýerde dilmaç bolup işleýär. Ýaňky Aşgabat komissarynyň, şäher komissarynyň dilmaçy bolup işleýär. Soňam gyzlar gimnaziýasynda ýadyňyza düşýän bolsa, şol häzirki Ors bazara ýakyn bir ýerde gyzlar gimnaziýasy bardy. Ýer titremeden soň ýykylmany galan bir üç sany köne zdaniýa bardy. Şoň birem şo gyzlar gimnaziýasydy. Gynansak-da ony garaşsyzlyk alandan soň, ýertitirämäň ýykyp bilmedik zadyny diktator režim ýykdy. Ýogsa hem şol özünden ýykyljak ýa awaryny bir zdaniýa däldi, gaty gowy bir binady. Hawa, onuň ýerinde häzir Türkmenistanyň Döwlet arhiwi ýerleşýär. Şo ýerde gyzlar gimnaziýasy bolan. Ýene-de bir ýatladaýyn, iki ýatda çykdadym. Şol intäk rewolýusiýa bolmaka gelýär-de, intäk bolşewikler häkimiýeti basyp almaka bir müň dokuz ýüz bäşinji ýylda göçüp gelýär. Onuň ýöne şo ýaňky komissarlyk diýdiň-de, şo taýda bir düzetmeli zat bar. Komissarlyk däl, o döwürde intäk bolşewikleriň komissarlygy ýokdy. Zakaspi oblast, ýa gubernatorynyň administrasiýasynda hawa intäk patyşa hökümetiniň orsýetiň patyşa hökümetiniň zakaspi oblastynda şo taýda bir dikmesi bar administrasiýasy bar şoň administrasiýasynda dilmaç bolup işleýär sebäbi tatýana birnäçe ýyl birnäçe dillere eýelik edýän şony şony suwara bilen aýal bolupdyr bir gyz bolupdyr iňlis dilinem bilipdir nemis dilinem bilipdir fransuz dilinem bilipdir da sebäbi şoň bilim alan şo moskwadaky bilim alan instituty, şu aýal-gyzlar instituty şu knýazlaň bir dworýanynyň çagalaryny okadýan şeýle bir abraýly bir neme bolan-da, okuw jaýy bolan, o taýda-da hemme taraplaýyn gaty giňişleýin bilim berilýän eken. Şo Tatýana-da şu edil dworýanynyň, knýazlaň çagalary bilen bir hatarda, ýaňky ýaly ýokary derejede gaty giňişleýin bilim alýar. Şonam onuň öz halky bilen paýlaşmak arzuwynda ýaşabam, ana şeýdibem ýaňky gelýär. Ýaňky dilmaçlyk edýär, soň bir wagtyň özünde tutuňňam ýaňky ýaňky aýdyşyň ýaly Gurbanba seň aýdyşyň ýaly aýal-gyzlar gimnaziýasynda molum bolup işe Hawa. Özem fransuz diliniň mugallymçylygynam etdi diýýär-de. O döwürde Paşşalyk Russiýasynda hasam Fransiýa öýkünmek, fransuz dilini köp öwrenmek, çünki fransuz beýik medeniýet hasaplanýan bir akym bolanda şo döwürde. Şonuň üçin fransuz dili esasy dilleň biri diýip hasa edilýär we fransuz dilinden mugallym bolup diýýär-de we Tatýana men hatda Artykgül diýip tutasym gelýär, çünki men biraz öňräginden aýdaýyn, Artykgül adyny nirde alýar, soň Artyk stansiýasyna Sürgün edilýär-de, sürgün ol, ýöne sürgün diýip aýtmaýarlar-da, sürgün edilýär aslynda. Şo ýerde ondan Artykda bir gül döredi diýip, şo ýeriniň ýaşaýjylary türkmençe at goýaly diýip, Artykgül diýip at dakýarlar-da. We Artykgül indi şol ýaňky gyzlar gimnaziýasynda işlän döwründe diňe ol işini, işine gatnap, diňe öz işini däl-de, gapdalyndan Hawa, ýaşlaryň bilimli bolmagy üçin, türkmeniň bir öz ýurduna eýe bolmagy üçin, özleri bir garaşsyz ýurt bolmagy üçin hem gaty tagalla edýändigi onuň hereketlerinden belli. Sebäbi iň aktiw oglanlary, oglanlary, ýaşlary, gyzlary tapyp, şolar bilen hawa, daşyndan hem ýygnaklar geçirýän eken-le, öz arasynda şo hakda hat alşanlaryndan hem belli. Sebäbi soňky döwürde ýaňky Gaýgysyz Atabaýew Taşkentde okan döwründe, ondan soň Muhammet Atabaýew dagylara ýazan hatlary bar. Şo ýazan hatlaryndan hem görünýär, Artykgül şolaryň okuwa gidip bilimli bolup gelmegi üçin hem uly iş edip edenmika diýip pikir edýän. Çünki olaryň Gaty zehilli ýaşlardygyny görüp we türkmen milleti üçin türkmen halky üçin siz bilimli bolup gelmeli we türkmenistany garaşsyz etmek üçin şuň ýaly hereketleri edip bolýar diýýän ýaly oba beýin şturmy beýin işletmesi diýelimi şol ýaly bir uly işler edipdirda. Ýene goşmaly zat bar, şu taýda ýatladaýyn, şol indi käbir diňleýjilerimiz çalyşmagy mümkin-dä, ýaňky Gaýgysyz Atabaýew diýip agzap geçdiň, onsoň hem Muhammetguly Atabaýew-da. Olar ikisi dogan däl, familiýalary deň gelýär, gabat gelýär. Ýöne şu ikisi gaty ýakyn dost bolan, dogan okaşan şahsyýetler bolan. Gaýgysyz Atabaýew geçenki gezekki gepleşigimizde aýdyşymyz ýaly, şol duşak töwerek tejen duşak töwereklerinde dogup ýa kökje göktäç ýaňky serdar serdaryň ogly da Muhammetguly Atabaýew diýilýän ol Nohurdan asly özem şahyr bolan hem hem magaryf işgäri bolan ikisi hem Daşkendiň magaryf nemesinde okap gelýärler okuw jaýynda da Gaýgysyz Atabaýew şo döwürde soňundan bank işinde ilki işleýär molumçylyk hem edýär. Ýöne şo wagt entek Maryda ýaşap ýör. Ýöne soň Aşgabada gelip gidip duransoň, ýaňky Tatýana bilen hem ýakyn, ýakyndan dostlaşýar. Ýaňky Muhammetguly Atabaýew hem, Gaýgysyn Atabaýew hem ýakyn. Ýöne Tatýana bulardan birazrak uly bolansoň, onda-da muňa hormat bilen şeýle sylag-hormat bilen, şoňam molumçylyk işine-de ýardam edip, bilen bir şeýle bir pikirdeş bolup çykýar-da. Ýa Tatýana bilen gelende. Ýöne intäk Muhammetguly bilen Gaýgysyz bolşewizme has bir neme ýykgyn edýänler, ýöne Tatýana has bilim, magaryf ugruna üns berýär-de, intäk syýasy işlere kän goşulanok. Ýöne eýýäm Muhammetguly bilen ýaňky Gaýgysyz Atabaýewler eýýäm syýasatyň içinde ýörenler-de ýaşlar. Eýýäm Taşkentden gelenlerinde şo neme bilen ýaraglanyp gelýärler-de, bolşewistik ideýa bilen, ýaňky rewolýusiýa ideýasy bilen-de. Şo taýda-da ýakyndan dostlaşyp gatnaşyk saklaýarlar. Indi ýak artyk Artykgül adyny aýtdykda şol Tatýana diýip tutulansoň indi biz ýerli türkmenler indi buny Tatýanany näme üçin ýaňky Artyk posýologyna buny sürgün edýärler sebäbi şo taýda özüni has aktiw alyp baransoň her hili şikaýatlar gelýär welin buny Bir obajygy ugradaly şo taýda goý dilmaç bolup işlesin diýip ilki bun dilmaç edip gümrükhana ugradýarlar. Bir özboluşly sürgün edýärler-de. Sowgat bermesin al halka diýip. Bulam näme? Şo patyşa häkimiýetiniň hem öz alyp barýan syýasaty bar eken-de. Şu adamlary şol öz gol astyndaky öz koloniýasyndaky halklary goýduk saklamak, aň bilim aň düşünje taýdan goýduk saklamak ideologiýasy şo wagtam bar eken-de. Şoň üçin biz gözüni açaýjak halkyň gözüni açaýjak adamlary bularam yzarlaýan ekenler. Şoň üçin Tatýanaň aktiw alyp barýan magaryf reforma çäreleri bulary gorkuzýar. Gorkuzýar-da, muny ýaňky aýal-gyzlar liseýinden alýarlar-da, ýaňky bir posýologa sen gümrük gümrükde dilmaç bolup işläber diýip şo taýy guradýar. A Tatýanaň bolsa maksady otak baranda maksady adamlara aň-bilim bermek, magaryf ugrundan iş tutmak. Git maşgul işlemek däl-de. Onsoň bu nädýär şo taýda mekdep öz özi aladasyny edip mekdep gurup başlaýar. Buňa-da ýardam edip başlaýarlar ýerli halklar. Onuň buň edýän işinem gowy görüp, buňa diýýär gel türkmen adyny bereliň diýip, ine biziň bir ine artyk posýologymyzyň, artyk obamyzyň bir güli boldy. Ine şoň üçin gel buňa Geliň buňa Artyk gül diýip at goýalyň diýip şol ýerli posýologyň adynyň yzyna-da gül goşýarlar-da buny ýaňky Tatýana berýärler-de ýerli halk muny Artyk gül diýip atlandyryp başlaýarlar. Şoň üçin bunda iki sany at bolýar. Bira ýaňky dokumental ady şol Tatýana diýip. Biram türkmeniň halk ýaňky ýerli ilatyň arasynda kabul edilen bir berlen at bolýar türkmen ady Artyk gül diýen ady bilen şeýdip tanalýar-da. Ýa-o. Başga näme goşjak ony aýdyber ony indi guran bar. Indi şol ýaňky artyga sürgün edilmesine sebäbini aýtdyň we şol ýaňky Gaýyrsyz dagy bilen Muhammetguly dagy bilen ýazyşan hatlary bi NKWD bolýamy şo döwürde bilemok haýsy edara bolsa. Ýok NKWD däl NKWD ýene-de bolşewikler intäk bolşewikleriň nemesi ýok. Bolşewikleriň ýok.
Patyşa hökümetiniň žandarmeriýasy tarapyndan yzarlanyp üst açylýar. Hawa, nämesi bolsa, şolar tarapyndan ele düşürilip, hä, bu dek oturanok, boş oturanok diýip, garaz, uly howp döredýänligi üçin ony ýaňky artyga sürgün edýärler we artykda-da şol ýaňky diýşiň ýaly mekdep guransoň, uly işler edensoň, hä, şo ýerde ýene bellemeli zat durmuşa çykýar, türkmen bir ýigdine, çekiç ogly Orazgeldi. Orazgeldi.
durmuşa çykýar we bir käbir çeşmelere görä iki gyzy bir ogly bolupdyýar we oglunyň adyna oba ýaňky ýarym Ýarmuhammet goýýar. Ýarmuhammet.
Iň uly iň uly çagasy näme Annagül ýaňky interwýuda ýaňky söhbetdeşlikde görkezilen ýa şol wideo wideo ýaňky dokumental filmde görkezilen aýal şol iň uly gyzy Annagül. Olam şol şo deslapky maglumatlara görä, takmynan maglumatlara görä, şol 1900 10-njy ýyllar çota görekde doglan aýa nemede gyz maşgala 1910-njylarda dogulýar. Şu ýanky Orazgeldi Çeki Jogul olam ýerli ýanky demir ýol işgäri eken, şonda mekdep gurmaga kömek edýär-de. Şol bir ýönekeýje bir işçi, demir ýol işçisi. Şoňa şon ýaly durmuşa çykýar. Soňam ýaňky ikinji gyzy bolýar, oňam oň adam ýaňky Gül Soltan. Üçünjem ogluň adam Ýar Muhammet iň kiçileri. Hawa, indi şu ýerde gaty üns bermeli bir zat bar. Ýöne kitapda okan ýaly Artykgüle, Artyga gelenden soň o mekdep gurupdyr we şoň üçin ony ýene-de sürgün edipdirler diýip geçip gitmek gaty aňsat. Ýöne Nähili o bir gyz maşgala, aýal maşgala bolup bir mekdep gurmaklyk, birem o döwrüň mümkinçiligi bilen şo zadyň pikirini edip, şo zadyň ugruna çykmaklygyň özi uly bir gahrymanlyk we ony ýöne şeýle beläk geçilmeli zat däl, gaty uly gahrymanlyk diýip bilýän we o döwürde görýäňmi ol Aşgabatdan öň sürgün edildi, indi ol Biraz çekinewräk, biraz seresabrak bolubam hereket etse bolup dur-a, ýok, gaýtam o ýere barybam, ondanam has uly bir zatlar etjek bolýar, bir Artyk howa stansiýasynda mekdep gurmak, bar-aý, bu kiçijek ýer-ä, ony Aşgabatda edilmeli, Aşgabada baram ederin diýse-de bolup dur, ýok, bar ýerinde, bar mümkinçilikden peýdalanyp, we iň edip biljekleri zat işiniň maksimumyny etjek bolup çalyşýarda bu nämäni görkezýär gaty uly şahsyýet gaty uly gahrymanlygyny görkezýär we ondan soňam o ýerdede indi muny hawa saklap boljak däl diýip ukraina sürgün edilýärda men indi gysgaça aýdyp geçeýin soň detallaryny sen ýene açyklaýarsyň ondan soň ukraina sürgün edilýär ondan soň rewolýusiýa bolýar Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylda Türkmenistan indi hawa ýaňky artyk ýaňky artyk. Şondan öň bir tegoşluk zadym bar da bir ýaňky ýerde edil şu artykda ýaşan döwründe da şu artyk pasýologynda obasynda ýaşanda şol şu patýana şu görgüli şu aýal halyna da Şol töwerekdäki obalaryň çagalaryny şu mekdebe çekjek bolup gaty köp iş edýär. Şo dagy ata ata çykyp, ahalteke atyna çykyp, obama oba aýlanyp adamlary çagaňyzy mekdebe beriň, mekdep açdym, zat etdim diýip bar, özem muduna şeýdip onsoň ýaňky gubernatordan ýaňky zaka ýaňky Zakaspiý oblastynyň şo gubernatoryndanam belli bir derejede pulam alýar. Bolmasa şony gaty kyn bilýär. Buňa gaty garşylyk görkezip ilki rugsat bermejek bolýarlar. Näme üçin saňa gerek däl. Biziň sen özüň özüňçe özüň bir zat edip ýörsiň, gerek bolsa mekdebi biz açarys, zat edip diýip bar, şoňa köp päsgelçiligem döretjek bolýarlar. Emma şoňa garamazdan özi pul töläp bir howlyny satyn alyp, şeýdip bar, ýerli ýerden ýerli adamlaram muňa kömek edip, zat edip, ýaňky howlyny remont edip, muny mekdep öwürýärler, zat edýärler, onsoň şeýdip jan edip bar, ýerli ilatyň çagalaryny şo taýy getirip başlaýar. Sebäbi bu näme öňi bilen bir nämä göz ýetirýär, türkmeni bir türkmene meňzetmek üçin, halky bir halka meňzetmek üçin ýa bir geljekde türkmeniň döwletiniň binýadyny tutmak üçin halka bilim bermeli, halka ylym bermeli, şondan başlamaly. Bolmasa bir ýöne ekerançylyk ýa çarwadarlyk bilen bir meşgullanyp ýören bu halkdan biz döwlet, bu halk bilen döwlet hem gurup bilmeris, onuň bir hak-hukugyny hem düşündirip bilmeris. Bulara şu döwürde iň bilim alýanlar kimler eken? Baý adamlaryň çagalary, hanlaryň, begleriň çagalary, Mollalaň çagalary, olaram ana ors dilinem öwrenip bilýän eken, zadam edip bilýän. Emma garamaýagyň çagalary, ýaňky bir ýöne ekerançylyk bilen, daýhanlyk bilen meşgullanyp ýa, ýaňky maldarçylyk bilen meşgullanyp ýören adamlar o hasap-hesebem bilenok, adyny ýazmagam bilenok. Onsoň bu pikir edýär, ýok, diňe baý gatlagyň çagalary bilimli bolmaly däldi, garyp gatlagyň, adaty ilatyňam çagalary bilim bilimli bolmaly diýip, bu görgüli ana şoň aladasyny edip bar-a. Şeýdip jan edýär. Onsoň ýöne indi byňam tagallasynyň öňüne ýaňky ýaly böwetler döredilýär, üstesine-de byň ýaňky syýasy garaýyşlaram gorkuzyp başlaýar. Byň diňe bir ýaňky ilata bilim bermek ideýasy däl-de, indi byň syýasy garaýyşlaram gorkuzyp başlap, onuň ahyrky netijede-de şoň ýene-de şu Artykdanam alnyp, umuman Türkmenistanyň topragyndan, territoriýasyndan alnyp, onsoň patyşa hökümetiniň ýaňky ýerli dikmeleri, Ondan soň ýene yzyna Ukraina sürgün edýär. Özem oň gelen ýeri Harkow şäheri bolan bolsa o taýyk däldi. Şu Malorossiýa diýip şu Ukrainanyň günortasynda sürgün edilýän regionlary bar ekeni. Dnepr regiony. Şu Dnepr häzirki Dnepr şäheriniň territoriýasynda Dnepr derýasynyň kenaryna sürgün edilip obada ýaşaýarlar birnäçe ýyllap görgüli. Hawa. Ondan soň ýaňky rewolýusiýa ýüze çykyp urýar-da. Bu barandan soň ýaňky bolşewikleriň on ýedinji ýyl rewolýusiýasy Zady şonda eýýäm sürgünde gezip ýörkä ýüze çykýar. Sözüňi böldüm bagyşla, dowam ediber indi. Ýok, gaty dogry belleýäň, o her her detallary gaty gyzykly we gaty bilinmeli zatlar. Ondan soň şol indi ýene-de bärde şol Artykgülüň tagallasy bilen ýaňky Gaýgysyz dagynyňam şol Türkmenistany garaşsyz özbaşdak bir Respublika etmeli diýip şo wagt şolaň tagallasy bilen respublika bolýar. Ýogsam öňki gezegem aýdypdyk, ol Zakaspi okrugy ýaly bolup gitmeli bir ýer, ýaňky awtonom bir respublika, Garagalpak ýaly bir zat bolup, Özbegistana birikdirilmeli planynda bolýar-da aslynda. We indi şol Türkmenistan respublikasy bolandan soň, Gaýgysyzyň çagyrmagy bilen we indi rewolýusiýa bolandan soň ideologiýa ýaňky döwlet üýtgänden soň döwlet ýaňky sürgün derejesi aýrylýardy täzeden yzyna gitmäge rugsat sorap rugsat alyp oba yzyna gaýdýarda ýene türkmenistan öz watanyna gaýdýar we ýolda gelýärkä ol otluda gaýdýar bakunyň üsti bilen öýdýän şol bakunyň üsti bilen gaýdýar. Hawa, onda şol gelýärka-da ýolda keselleýär. Ýanynda-da ýaňky uly gyzjagazy Annagül bar eken.
Ortanjy gyzam bar, eýleki gyzam bar. Ortanjy gyzy bar we
Aşgabada gelende has agyr keselli ýagdaýda gelip düşýär we şu wagtky demir ýol bolnisasy şo wagtam şu wagtky ýerinde balnisa, şo keselhana düşüp, şo ýerde-de aýrylýar-da. Ondan soň. Atatajanyň ýazmagyna görä, şonda şo gara hassalyk keseli bilen, Atatajanyň däl-de, ýaňky dokumental filmde-de hem käbir oçerklarda şol gara hassalyk keseli bilen kesellän diýlip görkezilýär-de. Şonda Magarow ministrliginiň müdirliginiň konferensiýasyna gelýär, bir gaýdýar. Gaýdanda ýörite çakylyk boýunça öňki Yzynda galan dostlary buny ýörite tapyp, buny hat ýazyp, buny çagyrýarlar. Indi sen diýýär, häkimiýet çalşyryldy, indi pä, patyşa hökümeti ýok, indi bolşewikler hökümeti. Hawa, biziňem indi syýasatymyz, ine, bizem şeýdip öňe düşüp, ine, ýaňky Gaýgysyz Atabaýewdäň dosty-da. Hawa. Muhammetguly Atabaýew on altynjy ýylda aradan çykýar, nämeden, inçe keselden. Ol rewolýusiýany görüp bilenok. Ýöne Gaýgysyz Atabaýew o taýda hem halk komissary bolup otyr. Onam çagyrýar, şunuň ýaly indi, indi halka ýardam etjek bolsaň gel diýip. Onsoň o taýda yzynda galan mollum dostlary bar, döredijilik işgärleri bar. Olar hem garaşyp otyr. Onsoň şo görgüli şeýdip ana ýigrimi dördünji ýylda, ýigrimi dördünji ýylyň hem şol ýaňky aprelinde ýalňyşmaýan bolsam, entäk Entäk Türkmenistan Respublika diýlip yglan edilmäkä, sebäbi ýigrimi ýedinji oktýabrda yglan edilýär-de. Entäk Respublika diýip yglan edilmäkä şoň işine ýardam edeýin diýip görgüli iki sany çagasyny alyp şo tarap ýola düşýär. Welin ýöne ýolda keselleýär-de, ýaňky ýaly bir agyr kesel bilen keselläp, şo konferensiýa-da görgüli gatnaşyp bilenok. Barýar-da, keselhana düşübem, şo taýda-da ki, üç günüň içinde-de aradan çykdy diýip, ýaňky uly gyz-a gürrüň berýär. Ýöne şu taýda iň gynandyryjy ýeri näme? Şoň jaýlanan ýeri, ýeri barada şo gyzyna maglumat berilmändir-dä, ol kiçijik gyzjagaz-da entäk. Şo çaga, çagalaryna maglumat berilmändir. Soňam şoň nirde jaýlananam bir arhiwde-de saklanmandyr. Netijede-de şo Tatýana Tekinskaýanyň häzirki wagt nirde jaýlanandygam belli däl şoň guburynyň. bir bir ýerleri jaýlanandyrda arhiwe da salna salynmandyr çagalaryna da aýdylmandyr olar gaty gijijik bolansoň şeýdip häzirki wagt gynandyryjy ýeri şoň nirdedigini şoň guburynyň nirdedigi aşgabadyň bir ýerinde jaýlananda belli däl hawa indi hakykatdanam şeýle bir şahsyýetimiziň soňy şeýle bolup gutarmagy we öýle gutarandan soňam ony Bolýa, Sowet Soýuzy döwründe ýatlanmaýany düşnükli zat ýöne, garaşsyz bolanymyzdan soňam ne şo hakynda iş edilip ne-de şoň howa, durmuşy, ömüri we eden işleri hakynda bir zatlar etmeklige ne ýol berildi, ne-de edenlere rugsat berildi. Garaz şeýdip, gaty gynandyryjy ýagdaý, hatda has gynandyrýan ýeri aýtmaklyga hatda utanylmaly bir ýagdaýymyz, Gyzy şol şony gürrüň berýän ýaňky dokumental filmde-de gördük. Interwýuda Annagulyň soňa-da şol biziň garaşsyzlyk döwrümizde ýaşady we iki iki müň onunjy ýyla ýakynmyka diýýän dünýeden gaýtdy we dünýeden gaýdanda-da ne şonuň ýaşanlygy şu wagta çenli ýaşapdy, ne şuň ýaly şahsyýetiň gyzy diýip, hiç şu hakynda hiç hili bilim, bilgi, informasiýa berilmedi millete we we gynançly bir ýagdaýda şeýle şahsy beýik şahsyýetimiziň gyzy şeýle bir ýagdaýda ol Tekebazar şu wagtky Tekebazara ýakyn bir ýerde bir kwartirasy, öýi bar eken, şo ýerde ýaşady diýip bilýän. Şeýle soňy şeýle bolup Gutartda indi umydymy. Bolmasa şol ýaşan döwründe ene aýdýan-a şol özleri inisiatiwa görkezip ýaňky Ýusup Kulyýew ýaly oglanlar şondan interwýuam aldylar şony tapdylaram öz başardyklaryndan öz kiselerinden pul çykaryp ýaňky dokumental filmi ýasadylarda şo filmiň hiliniň hem ýaňky ýaly pes bolmagy-da bir tehnika taýdan sebäbi tehnika ol gowy tehnika güýçleri ýetmänsoň edilen film-de görnüp dur-da Şony döwlet edibilýär-ä, şo döwlet şoňa birazjyk pul goýberip, intäk diri gezip ýörkä, şoň gyzynyňam köp bilýän zatlary bar, şondan interwýu alyp zat edip, bir arhiwleri dörüp, Orsýetdäki bar bolan ýa Ukrainadaky bar bolan arhiwlerden şol oglanyň özleri tapypdyr-da, ine şu ýaňky-da şo filmi ýasanlar özleri inisiatiwa görkezip. Emma şony döwlet etmeli-dä. Şony etmedi. Oňam sebäbini özüň bilýäňdä, şu şahsyýetleňde garaşsyzlyk ýyllarynda iň edilen zat şu türkmeniň beýik şahsyýetleriniň abraýyny, mertebesini näçe basgylap bilseň basgylamaly ýa-da şo barada maglumatlary näçe gizläp, diktatoryň öz şahsyýetini öňe sürüp, şahsyýet kultuny döretmek ideologiýasy alnyp baryldy-da. Indi häzirem edilýän zat şol, gynandyryjy zat. Şoňam gaty bir ýüz garalyp, Türkmeniň-ä döwletiniň döredilmegi ugrunda ýaňky ýaly Tatýana Tekinskaý, Gaýgysyz Atabaýewa, Atabaýew, Muhammetguly Atabaýew ýaly, Nedirbaýew, Aýtakow ýaly şahsyýetler öz ögründe näçe işler edip gitdi. Ine, şu türkmeniň şeýdip, ine, döwletimiz bar diýip, dünýä kartasynda, kartasynda şeýle Türkmenistan diýip bir döwletiň bardygy, bardygyny şa neme bir öz goşantlaryny goşup, şony, şony döredenler. Şony döredenler hakyndan şu günki gün hiç hili gürrüň edilenok. Hawa. Ýöne Hukuk kitaplarynda da bir kagyz aýdylsa aýdylýar, bolmasa-da aýdylanok onda.
Edil Tatýana hakynda aýdylýandyram öýdemok, sebäbi ýaňky paýhaslar seýilgähi diýdik-ä geçen gezegem aýtdyk, şo ýerde şahsyýetleriň heýkelleri bar-da, ýöne şolaryň içinde men Artykgulyň bardygy meň-ä ýadyma düşenok. Ýogsam Bir şahsyýediň heýkeli gurulmaly bolsa artyk gülüňkem hökman. Indi bärde heýkeli her hili bakjak, seretjek bolup biler, ýöne meň diýjek bolýan adym bir zat bilen ýatlanmala, şu kimlik ýaşlar öwrenmeli. Seýilgähde o heýkeliň durmaklygy, hä şeýle bir şahsyýet bar ekenligini millete ýatlatmak adyna we çagalara, ýaşlara ýatlatmak adyna bir uly zat-da. Şo ýerde-de şoňa-da birje ýer aňyrsy-bärsi bir metr kwadrat ýerem köp görüldi-de şeýle bir beýik şahsyýetimize. Gynansak-da. Onsoň ýene-de bir bellemeli zat, ine, şo döwürde şol Ataja janyň kitabyny okaýaň-da, romany, olam şu arhiw materiallaryna, zadyna, şaýatlaryň görkezmelerine, zadyna esaslanan-da. Şu taýda häzirki döwür bilen bir paralleller görünýär-de, ine şu taýda men bir eserden bir bölegini getireýin, şoň ýaňky dostlaşan ýigidi bar, ýaňky şahyr oglan Muhammetguly Atabaýew, Nohurly. Hem magaryf işgäri, hem edebi işgär, hem şo şo döwürde gazetde, gazediň redaktorynyň orunbasary bolubam işleýär-de. Şonda şol Muhammetguly Atabaýew makala ýazýar, adamlaryň bir gözüni açaýjak zatlary ýazýar-da, şonuň netijesinde-de yzarlanyp urýar patyşa hökümeti tarapyndan, şo taýdaky ýerli dikmeleri tarapyndan. Ýöne şo taýda mollalara makala ýazmaga-da rugsat berilýän eken-de. Şo halky garaňkylykda saklamak üçin bir alnyp barylýan syýasat-da, indi aýdaly indi häzirki Türkmenistanyň hökümetiniň hem alyp barýan syýasaty, ýazylýan makalalar şo halky garaňkylykda saklamak, halky aň-düşünjeden mahrum etmek. Şony ulanýan ekenler. Indi şu taýda bir eserden bir bölek görkezeýin, ýörite bir saklap galyndy. Şu taýda şeýle bir neme bolýar, gürrüňdeşlik. Indi şu taýda bir Orazgylyç molla diýip birine makala ýazdyrýarlar. Ol makalada ýerli gazetde çykýar welin indi Orazgylyç mollaň halka ündeýän zady näme? Dünýäde diýýär dört närsäň belli bir gymmaty bolmasa, ýaňky bolmaly diýýär-de, olam näme? Kelamullo, ýagşy at, ýagşy jöwher gylyç, Ýagşy hatyn diýýär-de. Ynamýanky Muhammet ýa Muhammetguly görmändir oň nädip çap bolanyny soň görýär-de. Ana şu taýdan hem bir bölek okap bereýin. Muhammetguly diýýär gazeti eliniň tersi bilen zyňyp goýberdi diýýär ýankyny okap, makalany okap. Wagşy, haýyn, haýwan, milli buýsanç duýgusyndan tamamy mahrum mahluk, Heý-de öz halkyňa şeýle myjabat, şeýle hyýanat edýänem ynsan bolarmy diýip, ýaňky şu Orazgylyç molla, Orazgylyç mollany atlandyrýar-da. Şeýle çöňňeler barka, türkmen neneň galkynsyn. Stambul medresesini gutaranmyş. Käbeden tesbi getirenmiş. Türkmene häzir hemme zatdan, iýmekden-içmekden beter gerek zat okuw-bilim ahyry. Bu makalany Iwan Aleksandrowiç diýýär. Özi bir okadymyka diýip ýaňky gazediň redaktoryna a neme edýär-de, adyny agzaýar. Ýöne şuda-da parallel, nähili parallel görünýär? Şu diýýän-ä türkmeniň öz halkynyň içinden ýazylýar, ýazýar adamlar şony garaňkylykda saklajak bolup. Nämäni ündeýär? Kelamullany, Ýagşy hatynyň bolsun, ýagşy atyň bolsun diýýär. Hawa. Şu zatlary ündeýäp otyr diýýär-de halka. Halka aň, bilim gerek diýýär. Aň, özem diýýär, Stambulyň medresesini gutaryp gelenmiş diýýär-de. Indi men näme üçin paralleller bar diýýän-de. Näşe Stambula baryp ýa Türkiýä baryp dini ideologiýa ýugrulýan ýaşlarymyz bar-da, şoňa kellelerini aldyryp. Indi häzir Hudaý berer diýip oturan ýaşlarymyz köp şo taýda. Häzir Türkmenistanyň, türkmeniň ýagdaýyny gürrüň berip düşündirjek bolsaň, Aý, bu Hudaýyň işidir, Hudaý berer diýip otyrlar-da. Şol ine bir asyr mundan ozal şo bolan problema şu. Onsoňam, ana, Ystambulyň diýen medresesini gur, gutaryp gelipdir diýen, öňe sürýän ideýasy. Ine, soňky wagtlar seredýäs, ol indi ine biziň, gynansak-da, biziň ýaşlarymyz şo taýda her hili guramalar, dernekler döredip, oňam aňyrsynda, oňam esasynda, binýadynda şu milletçilikli ideologiýany ideýa edip goýup otyrlar, her hili dürli bir geň-taň atlar goýup otyrlar. Turan birligi diýip neme ideýa tapyp otyrlar ýa ynha gyz gyzylalma diýip ynha bir ideýa tapyp otyrlar. Onam derňäp görýäň ol aňyrsy ýene-de ýa-ha dini ideologiýa baryp ýetýär, direýär, ýa-da milletçilikli bir ideologiýa direýär. Bir bir dünýewi bir demokratik bir garaýyşlar garaýyşlar bir agdyklyk edenok-da. Ýene-de şo taýda-da şo biziň ata-babamyzyň ýüzbe-ýüz bolan problemalary ýene şu günki gün hem ýüze çykyp otyr. Onsoň hem ine, biz indi döwletli eden adamlar indi şol adamlar-da, bizi döwletli eden. Ýöne häzir indi bizi döwletden mahrum etjek bolup oturanam ýene biziň halkymyzyň wekilleri. Indi biziň häzir döwletimiz elden gidip barýar. Bizde ne hak-hukuk galdy, ne döwletlilik galdy. Indi bir näçe wagt dowam eder bu ýagdaý? Döwletiň baýlygy taýlanyp otyr. Döwletiň döwletli ugrunda iş edenden adamlary bassyr-ýussur edip şeýdip gizlenilip otyr olara halkyň bir ýaş nesiline düşünje berilenok bu zatlar nämäň alamaty şo bine bize taýýar ýöne döwleti me diýip berdiler ony şonam häzir bir indi bir gözli başly edip saklap bilemzokda şul ugurdada häzir indi biz täzeden alada etmesek şo geçmişde edilen aladanjy adamlar janlaryny oýt orta goýup şo döwletli ugruna göreşipdirler şu döwletli ugrunda iş alyp barypdyrlar. Indi biz şolar ýaly tagallany täzeden görkezmesek, Gurbanmyrat, meň diýjek bolýan zadym, şo döredilen döwleti biz elden gidirip bilýäs. Biziň häzir döwletimiz bar diýip gaýşaryp bers welin, şu döwletiň näçe durjakdygy belli däl, şu gidişine gidip otursa-a, bu halk terk edip otyr, ýaşar ýaly şert ýok, halk-a gidip otyr, o döwletini, o biziň häzir öz ýurdumyzy terk edip otyrlar adamlar. Indi hiç hili çykalga tapman. A galan halkam ýna gulak uruldy. Olarda ne bir söz galdy, ne hukuk galdy, ne olar diýjeklerini diýibilýär, gorkuzylyp, ýöne bir şeýle ýagdaýa ýetirildi, dabur gulçulyk ýagdaýyna ýetirildi. Indi döwletimiz bar diýip häzir buýsanmaga gynansak-da biz-ä ine bir utanýarys. Sebäbi tutuş dünýäde şeýle bir ine Demirgazyk Koreýa bilen deň derejede goýlup, şeýle tankyt edilýän, ýazgarylýan bir ýagdaý emele geldi. Indi şuňa öňüni kim almaly? Biz almaly. Biziň ýaş oglan-gyzlarymyz häzir galkynmaly, şoň öňüni almaly, şoň döwletiň ýok bolup gitmeginiň öňüni almaly. Şoňa-da howp abanýar. Ullakan howp bar. Ine şular ýaly taryh barada gürrüň edemizde bir bir azajyk şular ýaly parallel geçirip, taryha ser salyp sapak alar ýaly zatlar bar. Täzeden galkynmaly bir sapaklar bar. Täzeden galkynmaly, sapak alyp galkynmaly zatlar bar. Ýöne men şoňa birazajyk ünsi çekjek bolýan. Gurban, birazajyk sözüňi bölüp, özüm köpräk gürleýänem bolýar. Bagşy.
Ýalňyş zat gürlenemok, gaty gowy zat, dogry zatlar aýdýaň. Hakykatdan hem şeýle we bu şahsyýetleri ýöne taryhy okan ýaly okap geçip gitmeli dälde. Men näme edip bilerin diýen soragy her kim özüne bermeli-de. Şu wagt hakykatdan hem ol O döwürde kyn bolupdyr. Şu wagtky döwürde indi şu ýigrimi birinji asyrda şuň ýaly döwürde her ýerde dünýäniň köp ýerinde ýan demokratik demokratiýanyň soňky derejeleri hakynda gürrüň edilýär weli biz düýpden düýe barýasda çümüp barýas aşaklygyna tarap weli şu durumda şu wagtky şu meselede men näme edip bilerin diýen soragy her kim özüne bermeli we Näme üçin şu wagt biziň içimizden şular ýaly şahsyýetler döremeli däl? Gaýgysyz ýaly, Artykgül ýaly şahsyýetlerimiz hökman bardyr, näme şolarda bizden artykmaç nämeleri bardy olaryň? Biziň olardan nirämiz kem? Hä, olar şoň ýaly janyny gurban edipdir-ä, janyny gurban eder derejede oba, milletiň geljegi üçin, Watanymyzyň geljegi üçin özlerini gurban edipdirler, orta goýupdyrlar. Men näme etmeli diýen soragy her birimiz bermeli we iň azyndan aktiw sabyrlylyk diýen bir zat bar, hawa, bolýar bu wagt üýtgeşik zat edip bolanok, ýöne şo oturanja ýeriňde näme edip bilersiň şony gaýrat edip etjek bolmaly, aktiw sabyrlylygy ýöňki towugam nä ýumurtga basyp oturmasy sabyr etmeklik näçe wagtlap üstünde oturmalylar, ýöne boş oturanok, dek oturanok, Ýaňky aktiw sabyrlylyk şol. Şoňa gyzgynlyk belli derejedäki gyzgynlyk gerek-ä. Şony saklap oturýar we şo ýerden jüýje çykmaklyk üçin oba iş bitirýär we oýaň netijesini görýär, jüýje çykýar. Şoň ýaly bizem öz elimizden geleni maksimumyny etmeli. Ýagny meň elimden hiç zat gelenok, men hiç zat edip bilemok, men bir zat etsem maňa zyýan geler, bolmanda-da zyýan geler, Oba sen şahsyýet boljak bolsaň, sen özüňi millet üçin, oba geljek nesil üçin bir zat etjek bolsaň, bolmanda garşylykam bolar, hökman taýagam deger, oba bir zyýanam ýeter. Onsuz sen şahsyýet bolup bilmeýäň. We şo şahsyýetler bar içimizde. Şo şahsyýetleri men, oba şu gepleşiklerimiziň maksadam şolary oýandyrmak, oba hasam aktiw bolmaklaryna çagyrmaklyk üçin aslynda maksat. Sag boluň. Ine, indi şol ýaňky beýik şahsyýetler şu biziň gürrüňini edýän şahsyýetlerimiz-ä bize döwlet döredip beripdirler-de. Indi şu döwleti bir saklap galmak, şu döwleti bir gözli-başly döwlete meňzetmek wezipesi biziň indi borjumyz. Şonam içinde nädir weýran edip, ýumrup oturan adamlar bar. Halkyň öz içinden çykyp, öz duşmany bolup oturan adamlar bar. Şu diktator režimiň adamlary. Şolaň dogan-garyndaşlarymy ýa-da näj halkyň halkyň hasabyna şeýdip baýap oturyp, zat edip oturybam, halkyň geljeginiň aladasyny etmän, halkyň hukugynyň, bolelilliginiň ara aladasyny etmän, döwletliligiň aladasyny etmän, şo taýda içinden iýip, içinden çüýredip oturan adamlar bar. Biz ana şolardan öz hukugymyzy, öz döwletimizi gaýtaryp almaly. Bul adamlary ýaňky adamlary asla döwletliligem gyzyklandyranok olary. Döwletiň abadanlygam döwletiň geljegem gyzyklandyranok. Şony biz gyzyk bizi gyzyklandyrmaly. Indi häzirem şeýle bir aýgytly pursat geldi. Häzir aýgytly hereket edilmese şul ugurda şu döwlet hakykatdanam elden gidibilýär. Hakykatdanam gidibilýär. Ony buňa ýüzleý garamaly däl. Şoň üçin şu zatlary näme üçin biz şahsyýetleri täzeden ýene-de gaýtalap şu zatlaryň iş şolaryň eden işini agzap bize bir näme näme üçin şonda ýatlatýas halka. Şundan görelini alyp sapak alyp ruhlanmaly şoň üçin biz aýdýas. Şolam aýdylmaga mynasyp şolam edilmeli. Şoňam immine şoň üçin hem hökümet şu zatlary agzasy gelenok näme üçin? Sebäbi şu hökümetiň başynda oturan adamlaryň bähbidine bu zyýan. Bulardan görelde alynsa, bulaň işi öwrenilse, hä, ant siz şony edýäňizmi? Siz olaň döreden zadyny weýran-edip otyrsyňyz-a. Siz şolaň arzuw eden geljeginiň aladasyny edýäňizmi? Şolaň şolaň arzuwyny hasyl etmek ugrunda siz hereket edýäňizmi ýa şolaň eden arzuwynyň öňüne böwet bolup ýa şony weýran etmek üçin hereket edýäňizmi? Şol zatlaň üsti açylýar. Şoň üçin hem bulara şeýdip päsgelçilik görkezip, ýatlanmaly adamlary ýatlaman, Gaýta başarsalar şo zatlary, şony halkyň gözünden gaýta sowmak, şony bassyr-ýüssür etmek, şoň bilen meşgullanýar. Şoň üçin halkymyz şu barada bir azajyk pikirlenmeli, adamlar. Eýýäm bilen häzirden şoň aladasyny etmeli. Bolmasa ýaňky aýdyşym ýaly, biz eýe bolan döwletimizem elimizden gidibilýär. Oňam o meselede biziň özümize bagly, her birimize bagly. Şoň üçin Gurbanmyrat şu pozitiw notada şu notada gepleşigimizi bu günki gepleşigimizi tamamlaýaly. Bolýa men şu gepleşigiň iň soňunda ýaňky Artyk Gülüň Muhammetguly we Gaýysyz daga ýazan hatynda bir üýtgeşik sözi bar. Şony çygar hökmünde gepleşigimiziň soňunda okasym gelýär, aýdasym gelýär. Men öz ýaşlarymyzyň ösüp, bütin halkymyzy ruhy taýdan ýokary göterjekdigine hem-de azatlyga ýetirjekdigine pugta ynanýaryn diýýär. Şu teke gyzy Tatýananyň Artykgülüň öz sözi. Nesip bolsa, şu wagtky ýaşlarymyza-da şol täsir eder diýip ynanýarys.
Bolýanda bu günki garaýyş atly gepleşigimizde Teke gyzy Tatýana halk içinde-de Artykgül Tekinskaýa diýlip tanalan. Teke gyzy Tatýana Tekinska barada ýörite söhbet etdik. Türkmeniň şular ýaly beýik şahsyýetleri baradaky söhbetdeşligimizi biz geljekki gepleşiklerimizde-de dowam etdireris. Bu günki gepleşigi, gepleşige-de men žurnalist Allamyrat Rahym bilen Türkmenistan boýunça bilermen Gurbanmyrat gatnaşdy. Üns berip diňläniniz üçin köp sag boluň.